Aw le chhibawih u le. Pumpang chuan kan lo lawm cheu a, vawiina kan lo review tur hi Intex power bank a ni a, heng ho hi an quality a tha tiin in han sawi chan phawt ila, hei hi an lan dan a ni a, tunah hian in Intex bik ah hian twenty thousand mAh maw sing hnih mAh ah hian chi hnih kan nei a, twenty two watt output leh twelve watt output kan nei a. Chumi tih loh ah chuan engkima hi chu an mahni ih nihna hi chu a inang tlangpui a, a design ah hian a inang lo leh a, hei hi digital display hei hi led display a ni ta a, hei hi twenty two watt output a chu a ni ta a, hei led display maw twenty five percent, fifty, seventy five, hundred percent tih khan in a display a awm a, tunah hian hundred percent in a full tihna a ni a, heng ho hi twenty two watt. output a ni a repeat charge a ni a tichuanin hetah hianin hmuh theih ang hian usb ah output pahnih a awm a eh type c input leh output a awm bawk a micro usb input a awm a tichuanin torch light ih pahnih a chhawm bawk a tia power button ka hmeh char char hianin a in on a tia ka off ka hmeh leh char char hian a in off leh mai a ni hetlai power button chu a awm a a power button a chu maw tichuanin ah chutiang chiah chuan twenty thousand mah a hi tlai thlalaka design ang hi a ni mai a eh tichuanin twen-- twelve watt output a ni thung a ni, chu chu an in an lohna twelve watt output leh a design a kha in an lohna a ni ta a ni. Tichuanin kan han sawi duh a chan a design lamah hi chuan buailo ula hemi a digital display leh hetlaia led display a kha chu eng nge an in changkan hlaihna chu engmah kawng ro power bank maw phone leh thil hrang hrang charge chhawnna tur a nih avang khanin engmah kawng ro a su lo. Entir nana mobile phone anga digital display pangpar lo chhuai chhuai emaw. Milem lo intar a lo lam thei pawh ni se, ih kan hmanna tur berah khanin engmah kawng ro a sut pha lo ni, a lang changkang a, chu zawng chu ni mai anga chu chu a ni a, amaherawh chu pawimawh zawkah chuan two vuat leh twenty two vuat inthlauna hi a ni a, a kan duhdana zir leh kan budget a zir khanin an tha ve ve a, two vuat pawh hi an charge chak a, fast charging an ni a, hei hi a ultra charge leh zual a ni, a chak leh zual. tihna a nih chu. Tichuanin hetilai hianin a specification hi an han en lawk ila tih hian kan han focus ang a, Singhi mah a ni a, twenty two watt a ni a, fast charging maw tichuanin dual input ni thlin a kan sawi tak ang khan maw, type C leh micro kha a awm a, eh digital display a nei thung a, twenty two watt ho hian maw, input, output pathum maw, type C pakhat leh usb pahnih kha. kha kha awm bawk a ni. Tichuanin hetah torchlight a awm a, tichuan a tawp pali hemi ka rawn sawi tur hi an pawimawh khawp mai power bank ah hian aw eehh smart IC protection layer hei keimahina kan sawi fiah thiam danah chuan awlsam deuhin heng ho hi kan rawn sawi fiah anga ka hriat thiam chin angah chuan hemi a bik ah hi chu a chipset eng emawni ih khawl technology protection a kha intih la maw a ni a tichuan a over discharge protection a hi chu power bank a phone kan charge chhuah a maw. a power bank leh a phone lam in a tuar thei tu veng tu a a kha ni a over charge protection leh hi chu ehh ih power bank kan han charge chhawn a a power bank eng nge in a tuar theih na tur eng nge mawni current lo charge char char a khami sa leh a battery in a tuar theih na tur veng tu a kha awm bawk tihna a ni a short circuit ah hi chu power eng nge current kal sual leh neuh neuh vel in a a power bank a tuar tir thei tu a a veng tu a Tihna a ni tel bawk a ni. Aw, kha kha, an nihna tlangpuia chu an ni a, ih, heng ho pali hi'n pawimawh khawp mai tih kha kan han sawi tel duh a, tichuanin twelve leh twenty two leh ten thousand inkimah khan hemi brand-ah hi chuan a inang vek a leh kan power bank supply hrim hrim thinah chuan a inang vek a ni tih kha sawi ila, in an lohna a nei lo, em brand te pawh kan supply thin a, tuna hi kan nei rih lo a, Intex te, maw, Cisca te, eh, Portronic Portronic tiin inka hria aw, lam dan tur hak te pawh kan supply thin a, Redmi te pawh kan supply thin a, ih an quality kha chu an in ang vek a, umm chu chu a ni a, tichuan keimahni bik hian tihian kan han sawi leh zuai duh a chu kan bungraw supply reng reng a hi a tlawm thei ang ber a supply kan duh vang hianin ih a eng nge customer te tana man lei hla tur ang quality tha ih khatiang man tlawm zawk kan supply thei tur ang kha kan supply thin a, a hma chuan in Redmi hi sang hnih leh sawm pali ih sawm panga chho khan kan sap lai hmasa ber a, ih khang hun lai khanin em brain nen hian kan sap lai a, em brain nena a in dang lam na a chu khang hun lai khan em brain leh power bang bank dang ho hi chu lithium ion cell battery khan hmang thin a, khang hun lai khan lithium ion polymer battery kha redmi ho khan an hmang a, kha vang khanin a that em avang khan redmi kha kan sap lai nasa leh zual a ni, amaherawhchu tun hnuah sang hnih leh sawm paruk sawm pasarih chho khan in ti ila hemi India brand ho Intex te, Sisca te, Rem brand ho te leh brand hrang hrang ho te pawh an ni ang chu maw an rawn inthlak kual tawh ta a inti ila an mahni ho a hi maw ih an technology a chip set protection a te a power bank battery an rawn hmang a te lithium ion cell battery ni loin polymer battery te pawh an rawn hmang chho ta khang ho hrang hrangah khanin Eii enge red mi te kha an rawn khum in an khum ni lo na in rawn in rual pui ve ta a ni in ti tiang an rawn in rual pui a an rawn in an pui ta a khami ah khan in india brand a lo ni na lai ah leh india chhung a siam leh india brand a ni na lai ah khan tlawm zawk in mipui ten kan lo lei thei a khami tang khan in m brand te intex te siska leh etc etc ho brand a kha kan supply thin a ni chung ho chu kan supply ta a red mi hi chu kan supply ta lutuk lo a chhan chu a price te pawh khan rawn ti chho To chho ve zel bawk sia kha vang han kan sap lai lutuk duh ta lo tak i chu chu an nihna kan han sawi fiah leh a, tichuanin heng ho a pawh hi i an tha a, nichina ka sawi tak ang khanin i tunah chuan Redmi te nen hian an quality chu inang vek, Redmi chu lehlamah tlemin an build quality leh an changkanna eng emawni finishing ah te leh engloah kha chuanin i an tha teh meuh mai inti ila kan sawi sual awm lo e, changtlunna deuh zawk chu an nei a ni, amaherawhchu kan hman duhna chhan ber. a zing a pawimawh maw a battery a lithium ion cell an hmang tawh lo lithium ion polymer battery an hman tawh vang khan red mi ang thawhin lithium ion polymer battery an hman ve ve vang khan battery chung changah chuan quality an tha ve ve a ni a pahnihna leh na chuanin hemi hemi ho pali maw an chipset protection intih la khai khawmin hemi pali ho a hi an nei vek a. an quality a tha tawh bawk an technology tuna mi ho Cisca, Intex, Embrain, Portronic tih ho bik heng ho hi kan fak deuh hlek bik a heng ho tuna ka rawn sawi tak brand ho a kha inti ila khang ho khan heng ho an chipset protection a hi a tak tak inti ila a changtlung tha leh zual technology sang a an hman avang khan in ih an tha leh zual a chuvang chuan in Redmi te nen khan in engmah danglam nan nei lo va ni. Tih ila kan sawi sual awm love. Tin, price chungchangah sawi tak ang khan India brand an nih vangin a tlawm zawkin kan supply thei a, a tlawm zawk a lei turin a awm bawk a. Redmi te hi chu tunah phei chuan in ten thousand mAh te pawh maw, tuna twenty two watt fast charging ang phei chu sang hnih zanga sang thum man dawn a ni daih a ni. Sing hnih mAh maw, sing khat mAh pawh sang khat zariah zakua sang hnih dawn a ni daih a ni. Khatiang khawp khanin a in to hlawih a. Customer te tan khan quality leh hnathawh engkim inang vek si ah khan a brand in an lo leh eng emawni a vang mai mai a ih to deuh a lei kha a man hla lo kan tih vang khan tlawm zawk in quality tha deuh kan sap lai a tin keimah ni chung chuan khan han sawi leh duh chu kan bungraw sap lai tur reng reng a hi eng nge review engkim sample hi kan chah a kan test a a tha ngei ni tih chauh hi kan bungraw hrim hrim thil hrang hrang kan sap lai hi kan sap lai chhuak a chuvang chuan in kan bungraw sap lai hi e khai hei hi a tlawm hle mai a, khawnge nih sum siam nan in han hmang teh ang tia aa hlep theih tur a ni khan kan bungraw hriat chian loh duh duh kha kan sap lai ngai lo. Chumi ah chuan tlem a kan han sel deuh na in tih la power bank bik ah chuan kan han duh lo a chu call mate kan tih te leh eng nge tuna ka rawn sawi loh brand dang hi chu tha lutuk lo tur ah kan ngai a, a bik in call mate hi ka hriat chian ah chuan an tha lo a ni maw tam tak chu Hei sub lai te pawh an awm call mate a tlawm ania call mate si hnih em age te thenkhat thawh khat lai khanin ehh zariat zakua a rawn zuar ten awm i ti tawp mai ang khang ho kha chu ihh keima experience atang chuan call mate ho chu kan en chhin tawh a duhthû sâm lo a quality tha lo a a tirah chuan han tha ve mah se khuarei kar hnih thlakhat hnu velah an chhe zung zung a chuvang chuan customer te tana sum chahna a ni an tha lo a ni. Heta eh sing hnih em e ei, sing thum e ei tih khanin it awm deuh khan sang takin awm a, chipset protection tih te pawhin ziak mah se an technology leh an mahni tak taka a chhak tak tak lo avang khanin eh duhthu an sam lo a ni tih kha kan han sawi tel duah a, chung lovah chuanin kan han sawi leh duah duah a chuanin eh heng hoah hian in ti ila ti hianin kan han sawi anga power bank hi chu battery leh technology thil hrang hrang an nih avang hianin. kan hriat tur chu eng brand pawh ni se second hand a branded second hand quality tha tak an rawn zawrh chauh a nih loh chuan in lei loh ula thar a nih chuan sing hnih mah hi chu intithel teh ang ehh twenty thousand mah hi chu a lo berah aizawl anga zuarah chuan in sang khat aia hniam in a zawrh theih loh hrim hrim second hand emaw he khai hei a tlawm zawk in lei rawh u emaw ruk ruihna a ruk tlawm zawk a lei tir cheu a tum a nih loh chuan in. Singkhat aia hniam sa sarih zariat oh Sangkhat aia hniam za sarih zariat tih vel a awm a nih chuan in quality tha lo tina ni mai brand pangngai tak an nih loh chuan in maw chu tuna ka sawi chin ho ni china ka sawi intex M brand Sisca Redmi tih te ho an nih loh ngat phei chuan in lei loh a him a maw tih chuan in ten thousand mAh bik a hi chu entir nan a zanga aia hniam a nih chuan in lei miah loh tur bawk a ni za sarih zariat za common bawr vel an nih chuan in an la rinawm mahse khangah pawh khanin sawi tak ang khan khatiang price range pawh khan an rawn zuar thei tho mah erawh chu ih ka sawi tak ang khan tuna ka sawi ho brand bik a kha lei theih chuan chu tluka tla tha awm lo a chumi ni lo brand anga chu tlawm deuh an rawn zawrh khanin lo it ringawt su e khai sing hnih em e age brand zariat lakin an zuar mai a a va it awm e tih khan a tlawm em avang khan in brand hriat brand hriat chian loh tuna ka rawn sawi ho ni lo phei kha chu. lei miah lo tur a chhan chu a an mahni technology leh eng lo ah khian khami aia tlawm khan hralh theih na chhan tur hi a awm lo hrim hrim wholesale anga lak na tur pawh a awm lo maw twenty thousand mah ho phei chu zariat zakua anga lak na tur awm lo sang khat aia hnuaia lak na tur a awm lo tih la kan sawi sual awm lo e wholesale ang phei chuan chu vang chuan a retail anga mizo ina zariat zaruk zasarih tih bawr vela an rawn zawrh chuan in quality tha vak lo a ni tih kha chian ngei ngei tur tihah kan han sawi tel leh zeuh duh a tichuanin chu lo ah chuan kan han sawi leh duah duah chu ihh a battery chungchang ah in han lut leh ila heng ho hi lithium ion polymer battery an ni a lithium ion cell battery chi hi an awm bawk a chung ho chu hmana ni chiana ka sawi tak ang khanin sanghni sawm pali nga ruk chho vela ihh heng ho india brand ila an hmang thin kha a ni a lithium ion cell battery chu battery pawl sei vet dum-- a dum ang te a pawl ang chi te maw kha ni pencil battery ang kha ni ta khang ho kha tam deuh maw an solder khawm a an char khawm a intih la tiang khanin ih an zawm khawm a an wiring khawm a kha nia khan hmang thin a ni a rit a a lian a tin khang ho kha chu khua rei a a in zawm khawm na intih la hemi a in solder a current a in pass chhawn na a wiring a maw a thir plate a kha a lo tui ek emaw a lo chat emaw a lo sawt khanin pakhat lek pawh a lo sawt khanin a power bank kha che nghal tawp a siam thiam tan lo leh siam tir lo chuan a buai thlak. Amar chu tuna mi ho lithium ion polymer ho bik a hi chu eh an that ve leh na a chu ih tuna kan phone smart phone a kan hman thin maw eh polymer a phek chi ang hian hman a vang hian a compact zangkhai fel at a chu chu pakhat na pahnih na chuan a battery quality a tha a a dam rei bawk a dam rei han tih khan in battery life time a kha maw a sap tawng tak in a dam rei hun chu kum tan tak a dam thei a. a hran pa enge mawni a kan lo tichhia enge mawni kan lo dim lo thil enge mawni technical a fel lohna awm nih loh chuan in a life time a kha battery kha a tha leh zual bawk a i quality thua pawh a tha bawk em em ani chu chu i tuna mi ho changtlun na ani a em a hman a redmi rawn lar tir a redmi ho brand hrang hrang lak a an ding chan na zawk pawh lithium ion polymer battery an hman vang ani amah erawh chu tuna kan sawi tak ang khan i lithium ion polymer battery te pawh intex Embraer, Siska ho te pawn an hmang ve vek tawh a, maw an chipset protection technology te pawh Redmi ho ang chiah khanin quality engkima kha an rawn siam ve vek tawh avang khanin ih engtin nge khan an sawi ang ih engmah yaina tur an awm lo maw Redmi te nena an indanglamna a chu Engemaw chianah hian an build quality leh finish leh lang changkang danah khanin an han changkang hret a ni a, chumi tih lohah chuan a brand avang hrim hrim khan an to. Tunah pawh em brand pawh hi an inti enge India brand ro roah chuan an inti engemawni deuh hlek tawh a, a to pawh a to tawh khawp mai. Hmana kan supply thin ai khan a to tawh. Chuvang chuanin tunah phei chuanin customer te sawi ta han quality tha in ang reng si tha tak tlawm zawka supply kan duai em brand pawh hi tunah hian kan supply rih tawh lo a ni. Heng ho hi a tlawm leh a chhiat avanga i rawn sap lai nilo chuan that a in ang reng vek a in ang reng vek tho avang khanin kan rawn sap lai a index te siska te maw chu chu kan han sawi tel leh duh a ni chu lovah chuanin kan han sawi leh duh ah chuanin power bank chu eng nge kan hman chhan pakhatna ah chuanin a battery a hi maw a chhunga battery current electricity maw inkhawl a kha kan phone Maw kan smartphone, kan torch light emaw kan thil charge duh a pass chhawngah current min pe tu atana kan hman duh avang a ni. A tlangpuiin phone kan charge duhna atana kan hman duh avang a ni. Chuvang chuanin chumi tur chuanin enge pawimawh ber pakhatah chuan a battery quality leh a battery a kha maw a capacity a kha a pawimawh a ni. A battery a kha pawimawh ber a ni. Chu chu a battery quality tha kha pawimawh chuvang chuan battery quality tha pahnihna ah chuan a pawimawh leh ah chuan an watt output, Twelve-watt leh Twenty-two watt a put an ni. An chak pangai ve ve. Twelve-watt pawh a chak lutuk pangai a nia. Chuan Twenty-two hi a chak leh zual tih ila kan sawi sual awm lo ve. Chuvang chuan an charge an watt output-a kha a tha a, a iai awm lo a ni. Pahnihna lehah chuan, pathumna lehah chuanin an eng nge Over-discharge protection leh neuh neuh hemi an chipset protection intih ila khaikhawm nan heng ho a hi maw a ba, power bank leh kan phone ina ih a veng tu leh neuh neuh technology ti sang tu chang tlung tu kha a awm avangin a tha leh a chung ho chu power bank a kan en tur leh eng lo tura a ni a tichuan sawi tak ang khan power bank kan hman atang chu eng nge phone kan charge nan a nih avang khanin eng brand pawh leh entir na tunah hianin he mi hi-- a plastic casing a hi lo thlakin sarangin mumal takin lo tuamin eng lo ta ila chu a la hman thei vek tho a chipset protection leh a battery ka that kha chuanin hetah eng nge a tha vek tho kapa thir a siam ni lo pawh ni se solitape a charhkhawm pawh ni se maw plastic a hetia casing mai mai hetah a display a a nal emaw nalh lo maw sawi tak ang khan a charging output -- a chip set protection leh a battery a that chuanin a inang vek, amaherawh chu a casing leh neuh neuh kha chuan pawimawh e, engtir nana polythene a tuam nawk nawk ni se chu tem thei, kang thei eng emawni neuh neuh ah khan a hlauhawm tho, amaherawh chu hei an quality chu plastic quality tha taka tuam ngheh leh englo an nih avang khan a tawk fu heta maw plastic chhah tak emaw thir eng emawni aluminium a nih emaw gold a nih emaw lunghlu atanga siam a nih emaw maw kapa thir atanga siam a nih emaw a ngai kher lo. sawi tak ang khan kan hman duhna ber a kha khami ina a hman theih chuanin a tawk viau a ni tih kha kan han sawi tel duh chuvang chuanin heng ho hi an eiawm lova an quality a tha duh thu sam an ni bawk a ni chu chu kan rawn sawi fiah leh bawk a ni e power bank chu phone charge nana hmang tur a nih avangin thil charge na hman tur a nih avangin a battery maw a output a output chak zawnga leh maw a chipset protection a hi heng te pathum hi a pawimawh ber pakhat a ni eh a brand a lar emaw a brand a lar lo emaw a man a to emaw to lo emaw khang ho a kha an that chuanin duhthusam a tha an ni tih ila kan sawi sual awm lo ve.